Ihi ddut kan yid-i s rraḥa-nwen ad teslem i teqsiḍt-agi yellan. Macahu, ṭlemcahu, ad tiḍeb Rebbi amzun d asaru. Yiwet n tmeṭṭut tesɛa sebɛa warrac. Ihi tikkelt terfed tadist tis tmanya. Teqqim tettqessir d warraw-is. Ma thedder, tinuḍin-is qqiment-as def tewwurt s tsemḥasemt. Neṭqen-d warrac-agi, nnan-as, A yemma, tikkelt-agi ma tesɛiḍ taqcict, ad neg tameɣra n sebɛeyya-m u sebɛa lyali, ma tesɛiḍ-d aqcic, ad nennejli. Ihi tidak-nni mi tt-slant akken ferḥent. Ferḥent. Axaṭer bɣant-as ad neglin warrac-agi imi d tamerkantit dɣa taḍwarten tnigti. Ihi lḥut lḥuḍ, yewweḍ-d lweqt deg ad terbu. Ruḥent tnuḍin-agi-ines ad awint lqibla. Laxaṭer zik ulac lakninik-nneɣ ur lbiṭar-nneɣ, lqibla i yellan tettqabal tilawin. Ruḥent wwint-tt-id, mi tt-id-wwint deg ubrid, sfehment-tt. Nnant-as, ma tesɛa-d taqcict, ini-d d aqcic, ma tesɛa-d aqcic, atan dɣa iban. Kemmini ad tettwaxelṣeḍ ɣef wawal-agi. List yerbeḥ. Tusa-d tqubel tameṭṭut. Tesɛa-d taqcict. Mi teffeɣ, nnan-as warrac-agi, d acu di tesɛa yemma-tneɣ? Tenṭeq-d lqibla-agi, ten-isen, eh, nebruk aqcic, eh, axuyat-wen. Dɣa, Refden kan lbagaj-nsen, refden iserdiyen-nsen, ruḥen nejlan. Yemma-tsen-agi ur teẓri amek, ur teẓri ɣef ay iruḥen warrac-agi. Ad qqimeɣ tettṛebbi taqcict-agi. Taqcict-a tettimɣur, ttufhimt, tumliḥt. Daɣen usment. Nnant-as ula d tagi tettennejli. Uɣalent ar lqibla-nni. Nettes, ad nɛiwed ad kem-nxelleṣ, ad aɣ-txedmeḍ yiwen n ccɣel. Tenna-yas-d, D acu? Nettes, Nebɣa ad tt-nejli teqcict-agi ur d-nufi ara amek. Tenna-yas-d, Aa, d ayen isehlen. Tenna-yas, Teẓriḍ, aql-i nṣubbeɣ s aceṛcuṛ d tala, ceggɛemt-tt-id ad iyi-d-taf din. Zik, lqibla qqaren-as Yemmaḥa neɣ Jida. Medden akk, arrac akk, Jida i s-qqaren neɣ Yemmaḥa. Tɛedda tezwar, tewwi-yaɣ ɣer bab, truḥ. Mi d-wwḍent ar teqcict-agi, nna-t-as, Ad am-teqqar Jida, tebɛ-iyi-n dders acercur n tala. Ay d-tafeḍ din ad nagem. Ɛada teqcict-agi meskint terfed tasagemt truḥ. Ḥemmlen akk jida-tsen lqibla-agi. Mi tewweḍ ɣer din ass acercer, tezwar jida-s-agi. Tessendi, terra-yam aɣerbal, ruḥ tura kemmini yeččar aɣerbal. A tettraǧu teqcict, a tettraǧu, a s-teqqar aha a jida, a teččareɣ. Tella-yas alamma ččureɣ. Layes a jida ur yettaččar ara uɣerbal. Ulac ad yuɣal ad yeččar. Ad as-tessekfar. Akken akken, tuɣal teɛya teqcict-agi, tsuẓa s aɣerbal-nni. Ad terr tasagmt-is nettat. Tɛedda tga-s akka lqibla-nni. Aẓ akin, aẓ akin! A temɣerreqt n sebɛa watma-s! Dɣa taqcict, amek akka iga wawal-agi s-d-nniɣ timɣarqt n sebɛa watmas, tuɣal-d ur teččur ara tasagemt-is, tezzi-d s axxam, ur tt-iwwi igenni wala lqaɛa, amek iga wawal-agi s-d-nniɣ. I s yemma-s a yelli, acu i kem-yuɣen? Tenna-yas-d ulac, tenna-yas aql-i smehlkeɣ kan. Teqqim akken, ami d as-kkayen, tenna-yas a yemma, Ttxil-m ur d tceggɛeḍ i jida i lqabla-agi. Ttxil-m ur d tceggɛeḍ i jida. Ad d-ruḥ. Ass-agi, ad tettwaliḍ seg iḍelli helkeɣ ur ččiɣ ara. Bɣiɣ tiftiṛin. Ad iyi-d-tesseww tiftiṛin di teṛbult. Tenna-as yerbeḥ a yelli. Tceggɛeɣ a jida ass-agi. Lqibla-agi tusa-d. Tenna-as ass-agi d kemm ara iyi-d-yessewwen tiftiṛin. Tɛedda tara teṛbult. Almi teḥma. Teṭṭef teqcict-nni afus, lqibla-agi tegra-s tardaxel, tewweɣ-as-t. Tenna-yas, ur d am-berruɣ ara, alamma tenniḍ-d awal-nni i yi-d-tenniḍ di tala, timɣerraqt n sebɛa watma-s d acu-t? Tenna-yas, acu ara m-iniɣ, tesɛim am sebɛa warrac, asmi d-tzewǧeḍ kemmini, xelɛen rewlen. Tɛedda tebra-yas, ad truḥ. Teqqim teqcict-agi, truḥ s amɣar azemni ad tt-id-tciweṛ-it. Zik, amɣar azemni d amɣar ameqqran n taddart. Caweṛen-t akk medden, ala xaṭer yesɛa leɛqel, i yessen akk ddunit ɣezzifet, yessen akk iɣer-a-tt akk, win iṛuḥen ar ɣur-s a s-d-yefka ṛṛay. Ihi mi truḥ teqcict-agi, tenna-yas a baba amɣar azemni. Tenna-yas, Usiɣ-d akken i ciwṛeɣ. Ini-s, D acu-t a yelli? Tenna-yas, Ukan a k-iniɣ sɛiɣ sebɛa watmaten-iw. Asmi d-zewǧeɣ, qqaren aɣ nnejlan. Tura bɣiɣ a ten-id-afeɣ. Ilaq a ten-id-afeɣ. Yenna-yas, Aha, ad am-d-mlemleɣ abrid. Ini-as teẓriḍ. Ini-as mi ara truḥeḍ, nniɣ-d axxam-a d teqcict-agi d imerkantiyen. Ini-as mi ara truḥeḍ, awi aserdun s wis ad t-rekbeḍ axaṭer ibɛed ubrid, ad ternuḍ yid-m taklit, ad kem-teddu ad kem-twanes, amernuɣ ad m-fkeɣ aɛeqqa yessawalen, ad ternuḍ aɛwin acu ara teččemt deg ubrid. Ihi ixdem akken, yefka-yas-d aɛeqqa-nni yessawalen. Tewweḍ-d s axxam, thegga iɛwin, thegga aserdun, thegga taklit ay ddun. A s-teqqa yemma-s ay ayelli ugadeɣ a yelli ad truḥeḍ, tenna-as a yemma ma ihwa-as ur d-ttuɣaleɣ ara, ilaq ad d-rreɣ atmaten-iw s axxam. A truḥ, ihi tinuḍin-agi yines ferḥent, kemmlent nwat tennejla. Ma truḥ, ad ḥḥunt. Ad ḥḥunt, ad ḥḥunt. Nettat terkeb taklit ad tleḥḥu. Ad ḥḥunt, ad ḥḥunt. Wwḍent ar yiwet n tala. Nenna-as nekkini ffudeɣ. Ad teswa taklit-nni. Iwakken ad s-tkellex i teqcict-a. Tenna-as nekk ffudeɣ ad teswa. Tenna-as aha newwi-d yid-nteɣ aman. Nenna-as xaṭi, d aman-agi n tala d isemmaḍen. Nenna-as yya-d ad nsew. Tṣubb-d taqcict-agi. Tenfek-iyi-s teswa d tamezwarut, dɣa tuqqel d taklit. Tala-nni mačči d tala iḥerrigen, d tala d taklatin. Tefka-as aman seg-s, tuqqel d taklit. Aḥḥunt aḥḥunt, tga-s akka taklit-nni. Tenna-as sers-d ad rekbeɣ. Tenna-as ur ttrusuɣ ara, amek akka? Taklit ad terkeb taḥeṛṛit ad telḥu ɣef da, tenna-yas d kemmi taklit. Nis tura d nekki d taḥeṛṛit. Aqqan yessawal mi ara s-ted mi ara s-ted swet, teǧǧa-t din tettut. Tɛedda tsawel-as tḥeṛṛit-agi teqcict-nni. Aɛeqqa yessawal, yessawalen, taklit ad teqqar-as d rekbeɣ. Yenna-yas ruḥ, ma truḥem truḥ.

Safi wwḍent. Mi tewweḍ, qqaren-as aẓru aɛliɣ. Tufa din atmaten-is. Mi tufa mi wwḍent, taklit-nni rran-tt d taḥeṛṛit, skecmen-tt s axxam. Weltma-tsen n wansi i d taklit, rran-tt i tkessawt. Ihi, mi wwḍent, yefka-yas ijeɣman. Sɛan sebɛa ijeɣman. Setta sellen, ḥeṛcen, wis sebɛa d aɛeẓẓug. Yefka-yas-ten ad t-teks. Mi truḥ ad t-teks. Tullis ɣef labeẓru, iluɣman-nni ksen, nettat tullis ɣef labeẓru. Nni s ɛlay ay aẓru, a ɛlay, a ɛlay d waliɣ tamurt n baba d yemma. Tikli tarren-tt i wexxam, taḥeṛṛi tarren-tt i lexla. Rut ay iluɣman ma tettrum yid-i. Dɛeddin iluɣman ad ttrun, ad ttrun, ad ttrun, nettat ad tettru, iluɣman ad ttrun. Ihi ijeɣman-agi, wakken ur tetten ara ɣer-nt kan imeṭṭawen, fukken. Mi d aɛeẓẓug-nni yebbelbel, winna ikess. Akken akken, ijeɣman-agi kfan maḍi. Ihi iges akka, iges akka xuyas-agi, ima n waɛeḍ iẓri d weltma-s, iges akka, a taklit, d acu i k-ikfan akka ijeɣman-agi iduben? Tenna-yas, ur ẓriɣ ara.

Mi tewweḍ ɣer din, texdem am akken am leɛwayed-is, tuji sufella n weẓru, ad tessawel. Ɛlay ay aẓru, ɛlay, ɛlay, ad waliɣ tamurt n baba d yemma. Takli terran-tt i wexxam, taḥeṛṛit terran-tt i lexla. Rut ay ileɣman ma tettrum yid-i. Dɣa ttrun ileɣman, ad ttrun, ad ttrun, gma-s-agi yewhem, ad d-isemmeḥ-as, amek akka? Iwala ileɣman akk ttrun. Aẓugen-a yeksef yiman-is. Iwweḍ s axxam-nnes n watmaten-is d acummu yesla d acu i iwala. Iruḥ win nniḍen. Kif kif. Iruḥ wis tlata kif kif. Iruḥ wis rebɛa kif kif. Akken armi d isba yid-sen. D ayen umi yesjawa i yesjawa. Amcawar n Bugurasen yenna-yas nekkini d nekk ruḥ ad cawreɣ amarazem-nni d acu mus riɣ, amek iga d tilawin-agi d-yusan d acu amek akka. Iruḥ, mi iruḥ s amarazem-nni yenna-yas dɣa ifaq, iḥka-yas taqsiṭ-agi amek tella, ifaq i usefru-yagi d-tenna akka, Ɛlay ay aẓru ɛlay, Ad waliɣ tamurt n baba d yemma. Tikli terran-tt i uxxam. Tiḥeṛṛi terran-tt i lexla. Rut ay ireɣman ma trum. Ifhem-it, yenna-as d acu-t, ifhem-it, ifhem-it umɣar-agi azemni. Yenna-as teẓriḍ, ad ak-in-fkeɣ sebɣa. Yenna-as ad taslukt ara aɣ-sebɣa. Ala xaṭer, tikla-tin, acebbub-nsent am ireẓwin, d uzzal. d tuzzelt tiḥeṛṛin ɛni cbuhnen-nsent d ijeggaɣen. Yefka-yas-tt-id, iṛuḥ-d. Mi d-yewweḍ s axxam, yenna-yas i weltma-s agi ḥesben akka d taklit, yenna-yas teẓriḍ azekka ur tkesseḍ ara, ad teqqimeḍ ad testeɛfuḍ. Tenna-yas maɛlic. Ihi mi d-kkren ṣṣbeḥ, Ini-as ad taẓem tergewt, ihi sebɣeɣ ucebbub-nkent. Tefka-as taqerrut-is i weltma-s, tenna-as, Err-as. Akken tefsi kan, iceddi-s ubeqru, yufa acebbub-is am lḥarir. Yerra yessebɣer tekfa, ini-as i taklit n ayaẓ d tkemmin i tamara. Ini-as i wata, mi d-kkseɣ tabliqt zdat watmaten-iw. Ini-s ad tt-tekkseḍ, ini-s d atmaten-im. Ad tt-tekkseḍ atmaten-im, ulac deg-s. Ad tekkseḍ ccedd uqerru, mi ara ɣ-sebɣeɣ. Tugi, ihi yemma, ikkes-s. Ikkes-s tadliqt akken xas ur tebɣa ara. Yufa acebbub-is am ireẓwi. D taḥeccaḍt. Tɛedda, ini-s ziɣ d kemm i d taklit, tekkelxeḍ-aneɣ. Tɛedda weltma-tsen-agi teḥka-yasen akk amek tella ddawa, rran tamittala-nni, tessirred-d, teswa-d, tuqel-d d tacebḥant. Tila teqqim d taklit. Icawer weltma-s, ini-s amek ad s-nexdem tura i taklit-agi. Tenni-s teẓriḍ, deg uxxam, nettat i yeṭṭumun akk izmar. Tenni-yis ḥwaǧeɣ ayen akka tesɛetteb akk deg-i. Ihi, bɣiɣ ad tt-tezhum, afus-is ad t-rreɣ d lmeṣḥa, aḍar-is ad t-rreɣ am rruṭa. S yisallen njebbed zbel. Xemlen-as akkenni, skerkren-tt akk, igzem-as afus-is, igzem-as aḍar-is. Ini-s i weltma-s, ax, sxedem-iten akken mi ihwa deg waddaynin, ha-ten. Ihi uɣalent, tewwi-d akk atmaten-is, tenna-yas ihi d taqcict yesɛa akkel xasen kan sɣef iceqibja-nni, uɣalent, tinuḍin-agi-ines usment mačči d kra, iwc umu zemrent, i gan tameɣra-nni akken umu ssefran ad gan tameɣra n sebɛa yam u sebɛa lyali, gan tameɣra d tameqqrant. Segi tamacahut wen d-wwiɣ ass-a. Ttmenniɣ ad ken-id-iɛǧeb. Tanemmirt i widak tidek akk i d-itebɛen armi d tura. A tikkelt nniḍen, ma yebɣa Rebbi, msawa ɛla xir.